Ýüz ýetmiş üç käse, ýüz ýetmiş dört käse, Bäh, paýlaşanymyzda deňje düşdümikä hemmämiziňki? Göläň bugdaýy näçeräk çykdyka? Ýa olar sanabam duranýamyka? Men gowusy täzeden sanap göreýin, ýalňyş sanan bolaýmaýyn. Oho-how, geçi dost, ýekeje dostum-a diýip men-ä buýsanyp ýörendirin. Dogrusyny aýtsam, Göresim gelip daňňa ýerden çykdaý.
Gozalam-a gowzaýym az görüp otyrdyň men. Seni hakyky dost diýip hasap edýän, ynanýaňmy? Aý ýok, ynanamok. Ynanasymam gelenok. Ynandyrjagam bolup kösenme-de gelen ýoluň bilen ädimleňi tizleşdirip yzyňa gaýtmagyň aladasyny ediberseň gowarka diýýän men-ä. Dost jan, Maňa harmanyňdan paý bermeseň, açlykdan halys boldum. Tilki, Menden saňa maslahat, özüň köseme, beter ajykmankaň, şu ýerden garaň saýlaý. Işlemeli wagty gürüm-jürüm bolup, soňam harman soraýaňmy sen? Ýok, bugdaý soraýan. Hawa, meňem seni göresim geldi, ine-de gördüm. Indem ýeňsäňi göresim gelýär. Bar git. Aý, bolýa-da, ilki seňkä gelmän Göläňkä baraýynamyr diýdim-le. Wah-eý!
Şeý däýmeli ekeniň-dä. Göle jomartdyr-la. Bar, bar, wagtymy alma. Men bugdaýlary täzeden sanap çykaýyn. Ozalam gelip, meň bar ünsim böldüň sen.
Bir ýerde birneme düşjek öýdýän. Güläň keýpä ýerinde. Akja palaw, süýji palaw, palawa gel, palawa gel, palawa gel. Palawa gel, palawa gel, palawa gel, palawa gel, hey.
Göle dos, bu nämäň şady-horramlygy, görýän bolup keýpiň-ä ýerinde öýdýäň. Aý, näme, günüňe şükür edip ýaşasaň, keýpiňem ýerinde bolýa. Gaty dogry bellediň.
Men haýran galýan.
Nämä haýran galýaň?
Baýlygy başga ýerlerde gözläp ýörenlere haýran galýan. Kanagada bereket diýipdirler-ä. Gaty dogry.
Onsoňam sen mydama dogryňy aýdýaň. Öňem, soňam, indi aýtjak zatlaňam dogry. Tilki dos, sen maňa belet bolsaň artykmaç gürrüň halamaýanymam-a bilýänsiň. Samahyllap durma. Hany, göniňden gel. Näme gerek saňa? Men halys ajykdym. Birazajyk harman berseň, bir gün menem gaýtararyn-a, hä? Hä, ýeri bolýa, ýöne indikide işden gaçmagyn, bolýamy? Bolýa.
Indi siz gaýdaňyzdan soňam gijäň ýary şo ýerde ýatmanjyk işlärin. Muňa-ha özüňem ynanýan dälsiň. Bolýa, garaş, häzir getirýän. Ýeri özüm sürerin, özüm suwararyn.
Onsoň, Aý, garaz, hemme zatlary özüm ederin. Sen kölegede dynç alyp, aýdym aýdyp, hiňlenip otursaň bolýa. Ýer, ýer, bolýa. Al şuny. Noş bolsun. Munyň-a azyrak öz-ä. Bilýäň-ä, harmany deňje bölüşdik. Men geçi bilen garynja garaňda köpräk iýän-dä. Olardanam haýyş edip gör. Ýok diýip durmazlar-la.

Aý, bu garynja girdenejigiň-ä hötdesinden gelerin-le. Bir zat etmeli. Gerek bolsa, iki zat etmeli. Men bir alajyny tapmaly. Gerek bolsa, iki alajyny tapmaly. Men tilki adyny güne ýatyp alamog-a.
Eller öňe. Bir, Iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört. Öňe, bir, iki, üç, dört. Garynja!
Ow, garynja! Men geldim. Köne dostuň geldi. Wepaly dostuň geldi. Ilki dostuň, tilki dostuň, men geldim. Gel hany tilki. Garynja dost, sen şeýle bir göresim geldi. Çyndanam?
Hawa, gara çynym. Senden etjek bolýan haýyşym, meni iki, üç, dört, bäş, alty, ýigrimi, otuz gün dagy myhman alaýsaň diýýän. Onsoň bileje bolsak, gaty gowy bolar. Bileje işläris. Aý, bilmedim-dä. Saňa ynanyp bilemok-da. Indi men düzeldim. Bilýärmiň näme diýipdirler? Dur, men aýdaýyn.
Myhman ataňdan uly diýipdirler. Ýok, men ony aýtjak bolmadym. Süýtden agzy bişen, suwy üfläp içer diýipdirler. Ýa-eý, geçeni geçdi bil diýipdirler. Esas zat, ertiriň aladasynedeli. Seň bilen dost bolup bolarmyka? Bolar, bolar, dost. Onsoňam seniň gapyňa gelen myhmany nädip ysyna gaýtaryp biljek? Hemem meň öýüm ýok.
Ýeri bolýa-da. Indi gaýtalamak ýokdur ýöne, bolýamy? Seň şeýle gowudygyňy bilýädim.

Tilki dost, ertirim. Bugdaýlar! Bugdaýlar nirde? Ýetişiň! Ýetişiň, göle dost! Geçi dost! Göle dost, göle dost, aç gapyny, gapyny aç! Garynja, näme boldy beýle? Düýn tilkini myhman kabul etdim.
Päheý! Gije uklap ýatyrkam, bugdaýymy alyp gaçypdyr.
Haý, mekrije diýsänim! Wah, wah, wah! Men indi näme etsemkä? Men ony gyşy bilen iýjekdim-ä. Göre dost, özüň kömek etsene.
Ýeri köses, boljak zat bolansoň beýdip zeýreneniň haýry ýok. Bähbit bolsun.
Indi näme edeli?
Ýörgä çyýnam alyp, ýola çykaly. Tilkiň bolup ýörşüni görüp, geňem galdym-la. Wah, hawa-la, men nädip aldanym diýsene. Bir müň bir ýüz elli bir käse, bir müň bir ýüz elli iki käse, bir müň bir ýüz elli üç käse, e, galan bugdaýlar bütin gyşyma ýetermikä?
Geçi, o-ow, sakaldaş, geçi! Geçi dost! A näme boldy? Her gün sanaýan, artyk maç bugdaý ýokdur.
Muňam bar gaýgysy bugdaý bollow. Tilki garynjaň bugdaýyny ogurlap gaçypdyr. Näme?
Meň tutuş gyş diýjek azygymy ogurlapdyr. Haý sizem-aý. Tilkä alanyp geçjek-ow siz. Kän diýdim, ynanmaň how şoňa, ynanmaň!
Beýdip durmaly geçi, uzak gitmänkä ýeteli. Bärik gelip güýmenip ýörmeliler ekeniňiz-dä onda. Ýörseňem belki kömegiň deger. Dur onda, men bir zatlam bek jegizläýin. Bol tizräk, ýetişeli.
Serediň. Bärde bugdaý däneleri bar. Meň bugdaýlam. Haý, tilki diýsänim. Şunça mekir bolsaňam bir ýerde bolmasa-da, bir ýerde tutulýaň-aý. Ýörüň, şuny yzarlasak derrew taparys. Tapylsyn mährini.
Bolýa, şu gezegem tapyp bereýin. Indi tilkiden aldansaňyz, zadyňyz ogurlatsaňyz, geçi, geçi diýip durman, meň öýümiň deňinden geçip gidiberiň. Geçi, ýör, ýör, wagtymyz az.
Kömek ediň! Maňa kömek ediň!
Hanotaryň sesi eşidýäňizmi? Çykaryň meni bu ýerden! Meň hiç kime ýamanlygym ýok! Halas ediň! Tilkiň sesini çalymdaş. Şu tarapdan gelýär. Ýörüň!
Meň bilen gaýtsaňyz, şeýle bolaýýat. Garaz, geçini öňe geçirseňiz, geçilmejek ýol ýok-da. Dostlarym.
Ýakma bişersiň, gazma düşersiň diýlen-dä.
Mekirligiňi bilýädim welin, ýöne beýle mekirsiň öýtmeýädim. Ýa-eý, garynja, indi bilip goý, şu wagt pikir edişiňdenem on-on bäş esse artyk mekirdir bu.
Halas ediň, dostlarym, nämä garap dursuňyz? Saňa garap durus, göreňokmy?
Kömek ediň! Çykaryň meni bärden! Meň hiç kime ýamanlygym ýok, halas ediň! Hemä zat ogurlajak, hemem bizden kömege garaşýarlar. Halas etmek barada pikirem edip oturmaň.
Menem halas etmegiň tarapdary däl. Bä, bir zad-a etmeli. Beýdip goýup gidibä bolmaz. Hiç zadam etmeli däl.
Garynjaň bugdaýyny alyp, gelenje ýerimize jyralyň.
Indi men gaýdyp hiç kimi allajak däl. Hiç kimiň zadyny aljak däl. Goý, goý, goý, goý.
Gül keýp tutýar.
Mekirlik dagy asla etmen. Ýöne şu gezek awçylar gelmäkä halas ediň, ýalbarýan.
Ýeri bolýa-da, iki alada beýdişip ýörmäli. Halas edeli. Ahyry ýalňyşyna düşüner-ä. Aý, bilmedim-dä. Men-ä aýtjak zadymy aýtdym. Indem gaýtdym. Tilkili gürrüň bolsa, men ýokduryn. Näme etseňiz şeýdiň. Geçi, saňa-da düşünýän. Ýöne tilkinem bu duzagyň içinde goýup gidip bolmaz-a. He, ýer bolýa-da.
Halas edeli. Geçiň geçirimlidigini bilýänsiňiz. Ýöne indi geçi geçirmez.
Üçüňizem belläp goýup, tokaýda diňe size kömek etjek. Size söz berýän. Ýeri, bolýa-da, awçydan halas edeli. Soň bize zyýan ýetirmese bolýa. Ýöne şu iň soňkudyr.
Meni bagyşlaň. Ilki bilen men saňa borçly, garynja. Göle söz berýän. Indi birjigem ýalňyş iş etmen. Bolýa, bolýa. Geçi, saňa nähili hormat goýýanymy özüň bilýäň-ä. Haý, hawa, seň hormat goýşuňa söz ýok-la. Mekir bolsaň, aldap ýörseň, ýalan ýere aglap ýörseň, Ejizleri awlap ýörseň, gözlerini baglap ýörseň, bu günlükçe gutularsyň. Ýöne erte tutularsyň, onsoň özüň utanarsyň. Oýun gursaň, utularsyň, towuk ýaly ütülersiň. Bolmazmydy öz günüňe kaýyl bolup Ýatyberseň, ýagşylyk et, dogruçyl bol, hem bir zada düşün sen, ýatsaň özüň bişersiň, gazsaň özüň düşersiň.